Jien għandi videos li kont ħadthom jien personali. Tal-farm tar-razzett?
Tar-razzett, meta reġgħu mbagħad kienu eh, kienu spiċċew dik il-ġenerazzjoni rridu jġibu ġenerazzjoni oħra ġdida u ġibuha dirett bil-helikopter.
majjali irġil ġabu salf jew nisa biss u kienu jġibu l-isperma Le, mill-Amerika.

majjali ta' high genetic value u anka il-breeding kienu jagħmlu l-aqwa rġiel ma l-aqwa nisa f'tabens. Kien joqogħdu għaw kamura dejjem u sajrilhom sija tiegħi.
Kemm kontu familja intom hawn salf? Jiena lħaqt bħala familji xi. Tal-meravilja u history kbira. Imnalla imsakkar dal-post għax kieku żgur ivvandalizzajni. CNG Trek Ventures. In collaboration with CNG Photography, Adventure Shop, Vassallo Group, The Club Fitness Centre, Asolo.

Ħa nitilgħu, ħa nurukom ir-ritratt tal-ieħor ukoll m'hemmx għalfejn ninżlu fih għax fih iktar ilma wkoll, però għall-inqas irnexxielna nidħlu ġo post li naħseb ftit hawn footage jew ritratti tiegħu, ġifieri grazzi għal Joey u din l-art ħelwa qed nurukom postijiet li qatt ma rajtu f'ħajjitkom żgur. Wasalna, wasalna fejdan. Il-razzett, bdejna deħlin fil-kumpless. Kumpless, tifimni. Issa ġew qed jgħid li jataw xi gaġġeġ hawn. Ġew xaw. Hawn xi gaġġa li kienu ġorru l-majjali u anki hawn xi sodod. U daw il-katusi li qegħdin naraw. Daw flashes kienu jintużaw. Dawk huma flashing system, kull maqjel kellu flashing system. Isu tip ta' tank tal-ilma kbir li fl-aħħar tal-ġurnata jifflaxxja u jaħsel l-art speċi mhux awtomatiku, imma kważi, imma ma jsirx blorik tal-idej. Jiġifieri l-ilma tant kien

Daw tal-corrugated daw għara. Irnexxilna nsibu gaġġa mela oriġinali li kienu jġorru ħniżer biha. Tlaqna naraw aktar. Jien għandi videos.
Li kont ħadtom jien personali. Tal-farm tar-razzett?
Tar-razzett, meta reġgħu mbagħad kienu eh, kienu spiċċew dik il-ġenerazzjoni rridu jġibu ġenerazzjoni oħra ġdida. U ġibuha dirett bil-helikopter. Dejn. Minn Malta ġabu. Ah, dik il-helikopter tiftaħ. Tiftaħ. Tal-missjoni militari taljana daw. Le, tar-Russi. Dik għaw dak tar-Russi li kien jitla bil-paraxut u kien jagħmel is-servizz. Kubani dawk naħseb anka minn Kuba. Eh, veterinarji kubani. Le, veterinarji kubani. Żgur kien hemm il-razzetta. Ma tax, ma tax, ma kien hemm ċertu wieħed ah.
Peter ieħor. Għax dak iż-żmien, eh, dak iż-żmien Malta.
L-uniku ħbib li kellu Mintoff, għax titdaħħal il-Mintoff bil-fors. Il-Libja, Kuba, iċ-Ċiniżi u n-Nord Koreani dak iż-żmien. U l-missjoni militari Taljana somehow kien għamel ħbieb magħhom Mintoff, jiġifieri imma bl-Ingliżi u bl-Amerikani u bl-Ewropej. L-Ewropa kien isejħilha l-Ewropa ta' Kajjin. Mintoff, jiġifieri ma ridx.
Ma ridx ikollu x'jaqsam. Ma ridx affari. Kien jipprova anzi Jinkihom b'daw il-pajjiżi. Maċ-Ċina mal-Libja naħseb l-iktar. Biex eħ jitħabbeb biex biex biex ipattihom.
U min kien jieħu ħsieb hawnhekk bħala Guban kien hemm ċertu wieħed Sipriano. Istrina.
Ah, dak kien joqogħdu hawn kemm ura dejjem. Kien joqogħdu hawn fuq. U sajrilhom sija tiegħi.
Kemm kontu familji intom hawn salf?

Vabbè, te ħanra.
Mela, għaw xaw, ġew, xet naraw. Il-bicċa daqsejn, daqsejn maqtuwa mill-kumplament, mill-kumplament tar-razzet.
Ila, għax kien raġuni.
Hawnhekk kienet majja li ġodda li jiġu minn postijiet ġodda kienu jinżammu l-ewwel l-ewwel ftit ġimgħat kwarantina. Kwarantina. Biex ma jitħaltux mill-ewwel mal-kumplament eh, jekk insemmu li hemmhekk kien hemm 5000 iġġib pereżempju 25 majal, ma tiqbadx il-25. U tħallat kollox. Tħallat ma' 5000.
Allura kienu jinżammu ftit il-veterinarji kienu jibqgħu jimmonitorjawhom. Min imut kien hemm minnhom li kienu jmutu hawnhekk għal l-inċineratur u kien jinħaraq dakinhar stess li jmut.

Mela kif qed taraw ukoll kif nistgħu ninnutaw l-art dejjem taqleb biex bil-gravità il-ħmieġ meta kien jiġi flaxxjat jinżel u jgħaddi minn daw il-kanali u jinġabar f'posta f'posta. Jinżellaw, qed taraw l-art dejjem nieżla, dejjem nieżla u dejjem nieżla u jinġibed hawn. U ġew qed jgħidilna mbagħad kien jinġibed b'xi ftit ta' pompi ġew so. U jitlaq lejn naħa l-oħra tal-batterija. Biex ta' naħa l-oħra. Hemmhekk kien jissepara ruħu ilma u
Ġifiri kien impjant? Hemm sistema ta' cascading ta' nixxijat. Li l-ilma dejjem jola u l-ilma waħdu u l-naqal ta' demel dejjem joqgħod fil-qiegħ. Bat kienu jiskupjawh u kienu joħdu ħalleliqi dak iż-żmien, ġifiri. Demel. We also have a freezer here, an old freezer. As you can see, it's all made of metal. And the air condition obviously vandalized. High genetic value huma l-propja kelma jgħidula dejjem kienu jfittxu majjali ta' high genetic value u anka il-breeding kienu jagħmlu l-aqwa rġiel ma l-aqwa nisa fil-fatt nisa majjali kienu Ewropej u Ewropej mbagħad minn Bulgaria u minn Din l-informazzjoni kollha sfortunatament intilfet għax kien hemm id-dokumenti u l-pedigrees u ċ-ċertifikati il-razzett u llum ġi vandalizzat kollox u nħaraq. Jaħasra mur naqra ibsa. Rajna dik il-freezer u jiena ovvjament saqsejt bħala kurjuż, ila għala kien hawn freezer ġo dan il-pig farm. U ġo qed jgħidilna il għala ġo kienet qed tintuża iva, aktar.
Iktar tard il-farm li dejjem kien eh, breeding farm, mm. ġifieri qatt ma kien farm, ġifieri ta' 30 hawnhekk majjal ta' 30 kilo kien jitlaq minn hawn. Imurant il-bdiewa u r-raħala Maltin u Għawdxin. Imma wis probabbli li dik il-freezer room kienet biex iżommu jew l-isperma tal- tal-majjali jew xi ħaġa simili jew xi kampjuni tad-demm. temperaturi.
Jew xi ħaġa tad-demm għall-ġenetika għax hawnhekk inqisu laboratorju fl-istess ħin ukoll. Hemmhekk x'hemm hemmhekk? Hemmhekk jibdew ir-rows.
Ejja ħana raw.
Jibdew ir-rows u jżommu eħe. Umbagħad fl-aħħar ġew bdew iġibu l-isperma. Eħe l-isperma. Biex jarġgħu jnaqsu Billi biex kellhom xejdu l għaw. Dem ġdid jarġaw. High genetic value huma l-propja kelma jgħidu la dejjem kienu jfittxu majjali ta' high genetic value u anka il-breeding kienu jagħmlu l-aqwa rġiel ma l-aqwa nisa.

Hawn bid-drinkers kienu moderni ħafna u hemmhekk kien fejn joħorġuhom imbagħad il-kurutur ta' wara. Jabduhom wieħed wieħed u kienu jmorru. Single file ħi bħalma konna l-iskola.
Kien hawn ventilation u ta' kollox kollox Sofa biex xorok. Ija, u kollox ta' dak iż-żmien u kollox li kien jeżisti dak iż-żmien hawnhekk użawh. Ġifieri kien hawn. L-inġinerija kollha.
Eħe, fejn setgħu. U n-knowledge. In-knowledge kollu li kien hemm tal-irċiel setgħu. Allavolja l-ħnieżer.
Ovvjament il-majjara riedu jixorbu wkoll. U hawnhekk qed naraw drinkers tal-majjara daw. Kif qalu li naħseb stainless steel ovvjament u l-majjal jafasom bil-sienu u joħroġ l-ilma minnu u jkun jista' jlaħlaħ il-gerżuma.

U ovvjament, kif qed taraw ma fadax waħda imġidba minnu. Jiġifieri il-Malti jew minn kien ejja ngħidu minn kien. Ħa kollox, kull qatra ħadid li kien hawn, prova jkaxkara. Minna uħan imxu għalli mor naraw Dal-imbierek generator. Milli jidher dan il-generator ma tantx rawh nies ukoll jiġifieri esklussivament għal CNG Trek Ventures. Grazzi għal ġew minn din l-art ħelwa qed jaqsmu magħna dawn il-lokalitajiet daqshekk importanti. Wasalna, wasalna. Ejja ħnidħlu.

Wednikom li ħanurihulkom. Joe, tista' tgħidilna naqra fuq dal-generator bħala informazzjoni? Huwa
bħala żmien huwa minn ta' żmien il-1950, jiġifieri l-fortizza ta' Campbell inbniet. 37 sa 38. Inbniet naqra tard, jiġifieri mhix waħda mill-antiki. Però meta ġabu hawnhekk kien jaħdem kien jaħdem perfettament regolament.
U issa għadu jaħdem jew le? Ifhem, ma jidhirx li fih xi ħafna ħsara dwar.
Jiġifieri dan dan ikun sabiħ għal ġo xi mużew. Għal ġo xi mużew industrijali li sfortunatament Malta. Qatt m'għandniex.
Qatt m'għandniex.

Mela deħlin l-aħħar biċċa ħanorukom il-biċċa ta' fejn kien jistaffa dranaġġ. Id-dislivel kif qed taraw hekk qegħdin iktar baxxi mir-razzett. Ir-razzett qiegħed hemm fuq. Fejn taraw dawk il-ħitan bit-toqob. U l-impjant qiegħed iktar l-isfel għax kien kollox jiflowja bil-gravità. Ejn ittawlu ġedaw l-banjijiet ċa. Ġedaw l-banjijiet.
ukoll kien kien kif jola l-ilma jaqleb għal ġo tank. Eh, kif għattinna l-ewwel.
Qegħdin dislivellati. Qegħdin dislivellati u dejjem nieżel minn wieħed għal wieħed. Huwa taw xi naqra ilma. Hawnhekk il-ħama ra. Hawnhekk taw il-ħama. Eżempju ċarta kif kienet taħdem is-sistema. Jinġabar id-drenaġġ u l-ilma dejjem

Mela, dak kien kollox għalikom minnaħa ta' Kamuna, minnaħa tagħna, minnaħa ta' Joey. Grazzi Joey u x-xogħol li tagħmlu din l-art ħalwa dejjem ibqgħu segwuhom. Nispera li sibtu l-informazzjoni li tajnikom fuq il-razzett ex razzett tal-ħnieżer fuq Kamuna li sibtu għan fuq sibtu utli u tal-limtu xi ħaġa bħalna. Rajtu affarijiet li qatt ma rajtu bħalna wkoll. Eh, grazzi tal-li tiffollowjaw, tal-kommenti tagħkom. Tinsewx tagħmlu subscribe fuq iċ-channel tagħna Konrad Nilgat. Grazzi dejjem lill sponsors tagħna, Adventure Shop, The Club, ehm, Vassallo Builders Group, CNG Photography u Asolo. Dejjem issapportjaw l-sponsors tagħna l-aħwa. Mela, ta' kemm nerġgħu niltaqgħu? Daħħal klim.